Ahoy anō mōrena a Tamaria ki a koutou e te whānau kau tau, ā, kua hono mai ki tēnei pāohotana ā inamata, ā, o Kāina Kōhana Reo, otirā mai tōku whare ki tō whare, mai tōku ngākau ki tō ngākau. Nei rā mātou, ā, te kaupapa e whakauru nei, ai tō tātou nei reo rangatira, ā, ki roto i ō tātou nei whare, hei kōrerorero mā tātou, hei whakaaro anō mā te hinengaro. Nō reira, e mihi ana ki a koutou i tēnei te rā 15, 15, ā, tuanahau 25 o te marama o Māhuru Māori. Nō reira, te rā apa, nō reira, kei, kei te waenganui tātou o te wiki mahi, kei wareware noa iho tātou, kei warea noa iho tātou, he ōrite katoa nā rā. Nō reira, ko mātou tēnei kei Tāmaki Makaurau, te ohuti o te taumata tuawhā e noho ana, ko koutou e waimaria taumata tuarua. Hoeno, kia tīmatahia tō tātou nei rā, tō tātou nei kaupapa, i runga i te āhua o te karakia kia inoi tātou. E Io, ko te pū, ko te mori, ko te weu, ko te ako, ko te reo, ko te waomi, ko te kune, ko te po. Ko Ranenui e tui iho nei, ko Papatuanuku e takoto nei. Ka puta te ira tanata ki te whaiao, ki te ao mahama. Na ahau ra e tane na ki te ao te Wanana nui a Rani, a kia tu i te mohiotanga, kia tu i te ora, kia whai koha te ira tanata ki na taona hurihuri o te taiao nei, kia mau ki na tikana me na kaupapa matua, kia u ki te nakau, titi tonu ki te wairua Maori. Koinei te timatanga o te korero, kia nakau mahaki, kia piki te kaha, kia piki te ora, ā, ki roto i ngā mōhirutana o rātou mā, kua haere ki te huinga o te kahurangi, kia noho pūmau, kia manawanui, kia tūtika ai ngā mahi a kui mā, a koro mā, nā rātou tonu ko te karapinepine, ko te hono i wairua, tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e, hui e, Tāiki e, nō reira e te whānau, ā, kua tuwhera tō tātou nei kaupapa. Nō reira, inanahi rā, ā, e āhua wiriwiri ana nā Turi ki te uiui i tērā o tātou nei pāpā, a Tā Tīmoti Kāretu, ā, me Tātere McLeod, e, e, e kōrua ana mō nā mahi whakarauora i tō tātou nei reo rangatira. Otirā, tētahi o nā kaupoi o Te Tai Rāwhiti ko Papa Taina Nārimu, a me ana whakaaro ki te taha o te reo hei rongoa, hei whānau atu ki wā tātou tamariki mokopuna. Nō reira, e te whānau, kia huri atu ki tētahi rēana kē, a kina pea ki ētahi whakaaro kē, a ki nā panu pīrere ā nā kuaka nei kī pea o Te Tai Tokerau ki wēnei o ā tātou nei manu pīrere ā kia ā kia Rukuwai, ā Tīpene Allen rāo ko Whaititiri Te Wake. Tēnā kōrua.
Tēnā koe Ewa, morena, morena tātou. Kia ora, kia ora. Tēnā whakamōhio mai ki te iwi a ko wai kōrua, nō hea hoki kōrua, otirā me te kōhana reo i tipu mai ai kōrua.
Kia ora, ko Ruku Wai Tipene Allan ahau, he uri tēnei nō Te Tai Tokerau, Tauranga Moana, Te Arawa nōki. Ka mutu i ako au me te whānau Paratene i roto o Kerehana, te hauora Kōhanga Reo, e mihi atu ana ki a rātou, nā rātou tonu ahau i poipoi kia pēnei ake ai te tupu. Mōrena tātou mā, āe ko Whatitiri te wake tōku ingoa, he mea whakatupu tēnei i roto mai i te Tai Tokerau, Pangiru, Hokianga. I haere atu au ki te kōhanga reo o Waihau nui a Rua, kua kapi ināianei, engari kotahi anake te kōhanga e toe ana i te wā kāinga, ko te kōhanga reo o Pāarapeta ki roto o Pangiru. Oh, kia ora, tēnā kōra, e mihi ana ki o kōrua a uh, Kāwai Ranatira, otira nā Kōhana Reo i tipu mai ai kōrua. Uh, he uaua tēnei i te mea kua waimari au ki ētahi uh, kai kōrero uh, tino pai. Nō re, e kore tāe te o ko wai ka kōrero tuatahi, ko wai ka kōrero tuarua, hoi anō, uh, kōrua tahi. Uh, E ruku ai, kua roa koe e mahi ana i ngā mahi pāpaoho. I āwhina koe i tō pāpā i roto i ngā mahi kaiako, engari kua piki atu koe ki te hiku o te ika, ki tērā o tātou nei reo irirani, kei roto hoki koe i a Māori, Whakaata Māori, kua tae koe ki te taumata pea ki te ki te niho roa o tēnei mahi, arā, ko te noho hei kairīpoata tōrana pū. Kawhai i nākau nui ai koe, i hiahia koe ki tēnei mā, mahara i te wā e ruku ai, he maumau koe i konei, he maumau koe i konei, haere ki te āwhina i tō iwi, haere ki te mahi nā mahi atu. Engari, kua riro anō ētahi o ā tātou tamariki ki ngā mahi paopao, nō reira, he aha te pūtake e arohanui ana koe ki tēnei tūmomo mahi? Ā, ko, ko tētahi o ngā painga o, o te mahi whakapāho, ko te, ā, ko te kapo ake i ngā kōrero e hāngai tonu ana ki ā tātou kāinga maha, ā, ki ō tātou whānau maha, ā, kia, kia tuitui mai i ētahi kōrero, ētahi whakaaro o rātou hei pūrongo, ā, kia taea ō rātou reo, ā, te whakatairanga, te kite i runga i te ipurangi, te kite i ngā tīwī puta noa, ka mutu kia kite anō ō tātou whānau i a rātou anō. Koia tētahi o ngā, ngā mea pai ki a au. Koina pea te wāhi tō ai taku ngākau ki tēnei mahi, erangi kia pono te kōrero, mō te wāhi ki ngā kōrero tōrangapū, e kore te tōrangapū i tua atu i te marae, Nā reira, ngā momo pēnei i a Judith Collins i te Pirimia Ahaturaini, horekau i tino pakeke ake te uiui a rātou i tā te uiui i ō tātou kuia koroua, ka mutu te noho ki te whakarongo ki ētahi tohe ka puta i te marae, kei reira kē te tōrangapū nui whakaharahara.
Ka pai, ka pai, he, he, he, He rawe te rono i era kore a Whatitiri, e hoa, kua mahue i a koe i te kaena, ehara i te mea ko e rua haora noa iho to haere ki Panarū, kua mate koe kei te whakapani o te ika koe e noho ana, i ahua, i ahua pera, pehea te ahua ki te, ki te tapahi. ki te tapahi i a koe, ki te whakawehe anō i a koe, uh, mai tō kāina ki te hūnuk, waimarie kei konā tō tuahine. Mm. Hoi anō, uh, kei te ana o nā rāina hoki koe e mahi nei, pēhea tērā, tērā huatanga te, te, te hūnuku? Me pono aku kōrero he uaua. Uh, uaua rawa atu ki te hoki atu ki te kāinga, uh, me te mōhio e rua ngā rerenga, ko tahi mai pōneke ki ā, ko Tāmaki, o, ki Kirikiri rānei, anā, me whiu waka, me hopu, ā, ā, poti hoki ki te hoki atu ki te kāinga, nō reira, kei te hiku, ā, taku whānau e noho ana, ā, i a koe e kōrero ana, kei te pane au e noho ana, nō reira, ā, mokemoke rawa mō te kāinga, ā, Ahakoa tēnā, ā, āe, tika ana, waimarie nōku kei, ā, tōku, kei konei tōku tuahine hoki, ā, me ētahi o ngā karanga whanaunga e noho mai ana ki roto o Pōneke, ā, waimarie hoki i te ao hangarau, ka taea e tātou te, ā, tūhono tonu atu ki ō mātou whānau mā te pukamata, ā, mā ngā pae papori hoki, ā, engari, ā, āe, ka titi tonu tērā ki te ngākau, ā, i te korenga, ā, o, Ehara i te mea he māmā ki te hoki atu ki te kāinga engari hei, hei āpōpō e hoki ana ia ki te kāinga nō reira, pai tērā.
E, kau, kau, kau, kau tau e tū ki tāmaki e hoa. Arā mai hoi, ai, tērā āhua o te, i roto i wā kōrua mahi, a, e kite ana koutou kua tapahia te, te hiku o te whiore o Te Ika-a-Māui kia kaua koutou e haramai pēnei, ā, e pēhea ana te āhua ki a koutou e kore tae nei e tātou te kitekite i a tātou, te whakawhanauna ki a tātou, ā, waimaria pea kei te Pāremata te nuinga o a koutou kaupapa, engari te āhua torotoro ki ngā iwi ki ngā tāngata, ki ngā kōrero kei roto i ngā kāinga. E pēhi ana tērā āhua e ruku ai? Āe, koia pea tētahi o ngā āhuaranga pai a te kairīpoata Māori, ko te toro atu ki ngā kāinga, ko te haere atu kia uiuitia ngā kuia me ngā karaua, ngā tamariki, ngā kōhanga reo i ngā Kura Kaupapa Māori. Koia tētahi wāhi pai, wāhanga pai o te mahi ripoata. Heoi, i roto i ēnei taumata ohiti me te konihi haere o te mate urutā e kore e taea te pērā. Nā reira, i runga i tēnā me te he kāhanga pakeke ake i te mea e ngākau nui ana māua tahi ki ērā momo kōrero o te kāinga, te mātakitaki i te kuia e hanga mai ana i te tiamu, ērā momo kaupapa he pai ki a māua, ā, i āianei, nā ēnā āhuaranga ko te aro pū ki ngā mea torangapū, te mate kowheore, koina te aronga matua. Heoi, ko te wero pea ki mua i a māua ko te tuitui tonu i ngā whakaaro Māori kia noho tonu ērā hei matū, hakoa te kaupapa torangapū mai, mate urutā mai, hakoa te kaikōrero pēnei ko te Pirimia, ko wai atu raini, ka noho tonu te whakaaro Māori hei matū i roto i ērā mea, me te mea nei nā ō māua kāinga i pērā te whakatupu i a māua, nā reira e whakapono ana ahau mā te whirinaki ake ki ērā tātai ka taea pea e māua kia pērā i a te wā.
Ka whakaaro au mō te Tai Tokerau, ka whakaaro au, oh, te whakaputunga o ngā whakaminenga, oh, te Tiriti o Waitangi. Ai, ai, me mōhio mai koe, ka tohe, Ka tohe i ngā tohe e tika ana ki a. He iwi tōrana pūhana a, a, a, a, a, ai, nore, i, i, kia, kia, kia, kia whakaaro ake anō tātou mo te āhua te noho a wā tātou nei kairi poata Māori a, ki roto te, te, te, te whare pāremata Ahakoa te nui o koutou i nāianei, a mai ki mā ko koutou katoa nā Māori kei reira e mahi ana, a oki wā mā rātou, koutou katoa e, wā tātou nei pēpē me kī, wā tātou pēpē e mahi tahi ana kia kitea te tirohana Māori i roto i wēnei kaupapa. I tuhia e koe tētahi paku whakaaro e ruku ai ki roto i te te new pepper, te hērora, a, e kōrero ana mo te uaua pea, te uaua a, mo a tātou nei a kai tōrana pū Māori kia, kia tū mana ōrite a, i roto i wā rātou nei mahi. Ki onei whaka, kei te, kei te, kei te kino te nau, te āhua tērā, tērā āhuatana, kei te nāwari haere rānei. Uh, ko, ai, tuhi atu ahau i tēnā i te mea, uh, kia, kia kuhu atu koe ki roto i te wāhanga e kia ana ko te press gallery, um, kei reira ko ngā tari o ngā teihana katoa, he rora mai, whakaata Māori mai, news hub, ahau turaina ki roto i tēnei wāhanga o, o te whare. Ka mutu, kua rapa atu ngā whakaahua o tēnā o tēnā kairipoata i roto i ngā tau. Uh, me te mea nei, mōhio ana tātou, ā, ko ētahi o ērā ko ngā māngai o ērā kupu whakaparahako, ā, pēhi, takahi i a tāua. Kaikiri. Āe, kaikiri rawa atu i a tāua te iwi Māori. Ka mutu, nō ngā rā tata nei, nē, kua kite atu me referendum pea a te ingoa Aotearoa, kua kite atu i te whakarapatanga atu o te vaccination koura te Māori. Ā, nā reira, ēnei āhuaranga, ā, Me pakeke te kī atu i Horekauēra, i te kaikiri Horekauēra, i te takahi i te Māori, nā reira he āhuaranga ka rongohia tonutia, ko waimarie ahau i a māua, i tō mātou tira, ka mutu i ngā hoa pēnei i te ōkiwā i a Maiki Sherman mā, i te mea kei reira tētahi taituara, erangi he whare Pākehā tēnā, kua waimarie tērā whare Pākehā i ngā Māori i roto rā, me te mea nei he nui tonu ngā tohe e tika ana kia oti i a tātou katoa e taurite ai te noho a te Māori i roto i tērā whare Pākehā. E tahuri, e tika ana kia mihi ki ngā, ā, ngā kairīpoata Māori o mua, ā, rātou mā i para te huarahi kia pūmau ai te noho o te, o te tangata, o te kairīpoata Māori, o te reo Māori, o ngā whakaaro Māori ki roto i tērā whare, i te mea, Waimarie nō māua i ēnei rā, i te mea kua hanga tahuri pea ētahi o ngā kairīpoata o te mainstream ki ngā kaupapa Māori, arā, ētahi e pakanga ana pea mō ngā take Māori kia mutu ai te āhuatanga kaikiri i Aotearoa whānui, nō reira, ehara i te mea ko māu anake, ko Maiki Raini, ā, ngā mea e pātai ana i ngā pātai Māori, ā, ko, ko ngā kairīpoata Pākehā, ā, e, e tino tuku ana i ērā pātai, ā, mō ngā pēhitanga pea e utaina tonutia ana, ā, e te Kāwanatanga ki runga i te iwi Māori, nō reira, me mihi ka tika ki ērā hunga, ki a Shane Taurima, ā, koe atu.

Ae. He, he pai ināianei, kua pai ake. Kua pai ake.
Kua, kua kite pea i ngā hua o ngā kaupapa pēnei i te kōhanga reo, ā, ngā hua o ngā kaupapa pēnei i te Kura Kaupapa Māori, i ngā whare wānanga, ā, i te reo irirangi Māori, ērā āhuaranga i te mea nā ēnā kaupapa tētahi reanga hou i whakatupu. Nā, nā ngā, te hekenga o ngā werawera, o ngā tōtā, o ngā kai, I poata o mua, i pēnei ai te reanga hou, nā reira, kua whai hua māua tahi mātou i te wāhi rā erangi e tika tonu ana te kōrero a Tā Hēmi he tawhiti kē te haere ki te kore e haere tonu he nui rawa ngā mahi e kore mahi nui tonu. Nā reira, kei reira pea te mānuka e takoto ana mā māua tahi. A tahuri, ki te wāhanga o te reo Māori, he waimarie hoki i ēnei rā, e kaha rangona ana te reo Māori i ngā pātua, i ngā hōro me kī o te Whare Paremata. 24 ngā mema tōrangapū Māori i tēnei wā. Kua kore e kite i tērā tokomaha, ā, i roto i ngā tau maha kua pahure. Ā, o ērā 24, he kaha nō mātou ki te whirinaki atu ki ngā mea tokowaru pea e kaha ana ki te kōrero Māori, Marama Davidson, Rāwiri Waititi, ehara i te mea me whakaingoa, engari, tokowaru pea ō rātou e kaha ana ki te kōrero Māori, ā, ka hoki aku mahara ki te wā i tāpae, i whakatau te Pirīmia ko wai ngā mea ka noho ki te Cabinet, ngā Cabinet Ministers. Ā, ka whakarārangi mai ko ngā kaitōrangapū Māori ki te Theaterette, tērā te te pae kōrero o te kāwanatanga. Ana, koinā pea te wā tuatahi i tino rongo i te reo Māori, e haruru pai ana i, e, e, ia, i haruru pai te whare i te reo Māori, nō reira, waimarie um, nō māua uh, ngā mea, ngā kaipāpāho Māori, kā tāia e tātou te whiu pātai uh, i te reo Māori me te whakahoki mm. ātāhua mai, ngoikore mai i ētahi wā. Engari, koina tētahi o ngā hua pai o te tokomaha o ngā mema tōrangapū Māori i tēnei wā. Kia ora. Pātai quick fire, quick fire nā pātai quick fire. Ko wai te minita Māori pukumahi katoa?
Hei, kua kotahi tau nahe nei rātou e noho ana hei minita, hore kau anō kia kite i ngā hua katoa, nā reira, I need peaka kite. Mātai Toro, koe te mea kore take rawa atu.
Ah, mō te whiu ki raro i te pahi.
Nā, tēnā, tēnā kora mai te whanaunatana ki waina nui i wā tātou kairi poata Māori, a me wā tātou mema pāremata Māori. A, ka, he hana, ka, ka, ka riro i a koutou te noke i nā ata, Mēnā he whakairi whāta Māori ka riro i a koe te noke, ka aha rānei, ka me rārani mai koe i muri hoki i ērā atu ki te rono inā kōrero kei reira pea te te aka kūmara e tī tī tī tī tī tī, ana kia kūrero, ka pēhea nā mahi, mahi tahi a nā, nga kairipata me na kaimahi a na mema paremata Maori nei.
I te mutunga iho e mohio ana a tatou he whanaunga tatou, na reira hakoa nga mahi ka oti i a matou i te whare paremata e mohio tonu ana matou ka kite ano matou i a matou i nga marae na reira ko te whanaungatanga te mea nui ki waenganui i a matou na hakoa te purongo ka whakaputa i a matou hakoa nga ngā ture ka kōrerohia e rātou, ā, i te mutunga iho e mōhio ana, hei, he tī taora i reira, ā, he kūmara i reira, e waru i ērā mea. Nā reira, ā, koia te, te hononga pea ki waenganui i a tātou me te, me te waimarie kua pērā, i te mea, ā, i taku taenga mai ki konei, i kaha Mihi mai ka mutu, ā, tiaki mai ētahi o ngā memo paremata i au, te, te pātai mai, Ruku ai, pai ana koe, kua whai whare koe, e aha ana, kua hiakai koe? Ā, te, te, i te mea ko hau i hūnuku me taku kotahi i te tuatahi, i kaha tautoko pērā mai, nā reira, hāunga anō ngā pūrongo, kei reira tonu tētahi wairua Māori ki waenganui i a mātou. Tika ana tērā, ā, i te mea, E tika ana tērā āhuatanga o te whanaungatanga i waenga i ngā kairīpoata Māori me ngā mema tōrangapū Māori. I te mutunga o te rā he whanaunga, he tuakana teina, he tuahine, puta ana i te whare paremata kua noho Māori, nē? Engari e mōhio ana i tērā hononga ā mahi nei, ā whanaungatanga nei, engari koina tētahi o ngā mea pai i te tokomaha o ngā mema tōrangapū Māori i te whare, He āhuatanga pai tērā, me te pūhaehae pea, ehara i te mea he pūhaehae, a ētahi, te ohorere pea o ētahi i te mōhio kei waho o te whare he whanaunga tata a pēnei ki a māua. Nō reira, i ētahi wā ka hanga ohorere ētahi o ngā kaimahi i te whare paremata, i hea noa atu i te mōhio i tērā āhuatanga. Āe.
He rononui kōrua i waenganui i tō iwi, ne? tō iwi ake. Nā mea o Tāmaki, nā mea o te uru o Tāmaki, o te Tai Tokerau, e hara i te mea uh, i taka noa iho mai te rani, taketake kūrua mai te whenua, uh, no te kāina nō reira e kore, ai, e tika, e kore e, e tae te, te, te tū wehewehe i tērā ahua, me te rahi ke o nā mema o te Tai Tokerau. E kare, te nuina hei. Hei ā rātou nā... Mai mai e te motu i tērā. Hey, oh, tōna waimarie nei. Hashtag tiripi. Tōna waimarie. Nō, nō, uh, te, te, te kuhatu, ka mātaki mātou i a, i a ahi ahi tahi karaka, ai, kua tai ki taua wā, ka puta mai te pirimea, e tahi o nā pātai, ko, ko kōre kē a Rāniera, ko kōre kē a Rāniera mō tēnei āhua i runa i a Taumata Kōro ki a Mike Tēra, enari, e tahi o nā pātai. He rorirori ētahi o nā pātai o nā, a nā Pākehā, hāhi pērā, i pērā rawa tā rātou uh, rapirapi haere ki te kimi i nā kutu kei roto i nā kōrero, koina kei te kimi kutu kē. Hāhi pērā ai. Oh, tērā pātai, tērā. I te mea, he, he aronga tō rātou, ngā kairipoate, he aronga Otirā, ko ētahi o ngā kairīpoata e hihi ana ki te ruku atu anō, ā, ki ngā kōrero, mā te aha, mā te whiu pātai ahakoa pai mai, ahakoa kino mai, engari kua kaha kitea e māua ngā kōrero i ngā pae papori e kaha tātā ana i ētahi o ngā pātai e whiua ana e ngā kairīpoata. Engari. I te mea he aronga rerekē, nē. Mō māua, nō te ao Māori māua, nō reira, ko ngā aronga me ngā whiunga o ngā pātai nō te ao Māori. Engari mō kairīpoata kē, ehara i te mea e pērā ana, nō reira, tērā pea, kei reira ētahi ohoreretanga. Tētahi o ngā tauira, ā, nō te wiki pea kua pahure i puta i tētahi kairipota tētahi pātai e pā ana ki te moe tahi ki tētahi atu, aroha mai e ngā pīpī, e ngā whānau, engari, ā, ki roto i te hōhipera, i te ohorere te motu whānui ki tērā momo pātai, engari, e tika ana tāna e kōrero ana, i te mea e hē ana, engari he āhuatanga tērā kua kite i te hōhipera, ā, ana, ka horapa haere tērā, tērā kōrero puta noa i te ao. Āe. Engari i tika ana koe, hāua.
Nā reira, ko nā, ki au nei, i ētahi wā, ko nā Māori o koutou, Koina noa iho nā pātai pai. Koina noa iho nā pātai pai. E mahi kei te kotiti haere. Enari, ai, e kite ana tātou, uh, ahakoa tā koutou kaha ki te whakatairani i te pai uh, o te werohia uh, o, o a tātou ki te, ki te ronoa ārai, uh, Ehara i te mea ma te kairīpoata e whakautu i nā pātai nui o te ao, enari e pātai atu ana ahau ki a kōrua, he aha ai kāre tonu te iwi Māori i te kaha whai kia werohia rātou ki te ronoa ārai korona? Ah, Ooh, pātai pai tēnā, mā te Premier Pereira, tērā pātai. Nā, uh, ko tētahi, uh, he, he, e kite atu hau i tētahi o ngā kōrero, a tētahi o ngā kaimahi i ngā ratonga hauora Māori e kia ana, e hari te mea, mā te whenu kotahi e oti ai te kete. Nā reira, e mōhio ana tātou ēnei one trick pony mea e kore e taea i roto i te ao Māori. Me te mea nei he nui tonu ngā āhuaranga e tika ana kia whakatika i mua i te whakapono a te iwi Māori e pai ana te rāngai hauora. Nā reira, he nui tonu ngā taupā Ā, heoi, e, mō te, mō te quick fix e pai ake ai ngā tatauranga horekau ahau e tino mātau, erangi e tika ana anō ki ahau te tirohanga, he, te mea he kai kawe pūrongo ahau, he kai kōrero pūrākau ahau, nā reira, anō ki au e tika ana kia kite ō tātau iwi i a rātau anō i roto i ngā whakawhitinga kōrero a te kāwanatanga, a ngā, ā, kaimahi hauora e mārama ai rātau ki ngā āhuaranga o te, ā, wero i te kano ārai mate, ki te kore rātou e kitea rātou anō ka kore pea rātou e whai hāngai ki tērā mea. Nā reira, koia pea tētahi ara e pai ake ai te tiki atu i ērā nama, i ērā tatauranga. Tētahi,
mō te taha ki te whakatairanga i te kano, ētahi o ngā kōrero kua hoki mai, mai i ngā mātanga hauora o ngā hapori pēnei ki te tōnga o Tāmaki, ā, Te Tai Tokerau ki hea noa atu, e mea ana rātou, ā, tētahi o ngā tino raru kāore rātou i tino whai wāhi atu ki te, ā, hanganga, te waihangatanga o te rautaki, ā, kia horapa pai ai, ā, te kano ki roto i ngā hapori Māori, me te aha, ā, e mōhio ana ngā, ngā nēhi, ā, ngā kaimahi hauora o ngā, ngā, ngā, ā, whenua, ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi Māori, e mōhena rātou ki ō rātou ake hapori, nō reira, ehara i te mea, nā, i tukuna te mana pea ki a rātou kia whakahaerehia, kia waihanga i tētahi rautaki e tutuki pai ai te horapa, te tuku i te kano ki roto i ō mātou hapori. Engari, Ae, ka mate, koia tētahi āhuaranga kua roa nei tātou e kite ana, nē, um, kua whakarite kē te tēpu, kua whakarite mm. kē te nohoanga a mutu ana te kai, te kai nui, a ka karangahia te Māori kia noho mo te purini. a, nā reira, a, tērā āhuaranga e kite ana, e hea nei ngā wā kua kite atu tātou i tēnei āhuaranga, e kite ana tātou i aia nei i tētahi o ngā mate o te whakahaere i ngā kaupapa kia pērā rawa te noho i te tēpu. Mm.
Āe, e āhua, e āhua rangirua tonu ana ki tērā wā, ki, nā, ki tērā whakautu i te mea ā, e, e tatari ana tātou ki te aha. E, e tatari ana tātou te iwi Māori kia aha rāno tātou, kua kite tātou i roto i nā hītori, ā, nā mate ā, Black Plague, ā, mm. te Spanish Flu nei, anā kua taimau ko tēnei, ā, kia au nei he, Nōku noa iho tēnei, e, e, e kore tāia te kōrero mō tētahi atu, uh, he māmā. He māmā te whakautu, ka titiro tātou ki nā tataurana ko ā tātou kuia kaumātua, e ārahi ana, 65 plus i roto i te mm. ao Māori, ka te 70, 50 te kau o rau nei um, vaccination. Nō reira, kuna mea rana tahi tonu, Tēnei a tātou nei, nā ora. Tēnei a tātou nei, e āhua, e āhua tōmuri ana ki te, ki te kapo i, tē, i tēnei aka o te ora, ne? tēnei aka matua e kua hōmau hia nei, nō reira. Uh, e kāre, e kāre pia.
Koia pia tērā whakaro, i te mea, kia kite anō tātou i a tātou. You know, etahi o tātou kāinga, horekau anō kia kite rātou i te mate korona, horekau anō rātou kia tino rongo, i te taimaha o tērā māuiui, nā, ki te kore rātou e rongo, ka pēhea rātou e mōhio ki te nui o te mate? Nē, nā reira, i roto i wā tātou whakaputanga kōrero, nā, i kōrero atu ahau ki tētahi māmā, te kau i roto i tōna whānau e noho taratahi ana i MIQ i te mea i rongohia e rātou te mate korona, nā reira, ko tētahi āhuaranga, ko te whakahāngai, i oti ai ko te whakahāngai i ana wheako kia whakamōhio atu ki ana whānau whānui, ana whakapaparanga, anei te mate, he mea tūturu tēnei, mm. nā reira haere te tiki atu i tērā wero. Mā ērā momo kōrero pea e akiaki to tātou iwi kia Kia haere kia tiki atu i te rongoā. Hei tāpiritanga, ā, he pakanga nui, ā, te pakanga atu ki ngā kōrero whakapōhēhē, ā, e whiua noatia ana, ā, e, e Wairaini, ā, ki ō mātou whānau, ko ngā Māori me ngā iwi nō Te Moana-nui-ā-Kiwa, he kaha nō mātou ki te whakaraparapa atu ki ērā kōrero whakapōhēhē me te mōhio Kāore mātou i te tino whakapono atu ki te Kāwanatanga i te mea mena ka titiro ki ō mātou hītori, kua kaha te Kāwanatanga ki te tāta, ā, ki te whakamate pea i ōna wā i a tātou. Nō reira, ehara i te mea he māmā pea mō te iwi Māori me ngā iwi minorities, indigenous nei, ki te whakarapa atu ki ērā momo kōrero whakapōhēhē nā te āhuatanga o te tāmitanga i rongohia e ronguhia tonutia ana e tātou i ēnei rā. Nō reira, koina ētahi o ngā maunga e, e, e piki ana e tātou katoa kia, kia, kia, kia wero ki te kano.
Koina te mea pai, kia, kia, kia noho kōrua ki o kōrua tūrana e noho nei kōrua. kia, kia, kia kitea te kanohi Māori, te whakaaro Māori, i roto i wā kōrua pātai, otirā i roto i wā kōrua mahi. Nō reira, e mihi ana ki a kōrua, e mihi ana ki a kōrua e pōkai kaha nei, ki te amo ake ehara tērā wāhi, mataku katoa au i a au e haere ana ki te whare pāremata ki te pātai i nā mānāe nui, mō ētahi kōrero. Te wā noa iho ka haere au ki reira ko nā whakatau kerēme A hoi anō, kei, kei reira koutou, kei te, kei, kei te mura o te ahi, a ia rā, ia rā, ia rā, me te āhua nei, e āhua rata ana tō tātou pirimia ki a kōrua, a, te whakahua hoi o kōrua īnoa, kua mōhio ko wai kōrua, a, no tēhea teihana e aha ana kōrua, nō reira, a Rukuwai, a Whatitiri, a kine pea he kōrero whakamutuna a tā kōrua kia tukuna ko e te mea kāre roa ka puta mai anō nā kōrero a te Pirimia hoi anō. he kōrero whakamutuna anō wā kōrua a, mō tēnei a te wiki Māori a ki o tātou nei whānau kōhana reo e mātaki mai nei.
E mihi ana, e mihi ana ki ō mātou whānau, ngā kaimātakitaki i tēnei pāhotanga, me te mihi hoki ki te hunga reo Māori, i te mea e mohi ana tātou i ētahi wā he uaua ki te kōrero Māori, ngā wā katoa i ngā wāhi katoa, a hanga atu anō ki ngā kōhanga reo, ngā kura kaupapa, engari mō te, te hunga tūmatanui, ā, rātou e pikoko, e hiakai ana ki te reo Māori, ā, e mihi ana ki a, ki a koutou, ki a tātou, ā, i te mea he ātaahua te reo, ā, me te mīharo hoki ki te mōhio, ā, ko māua e, e, e, e mahi ana i te whare paremata, kua whai kāinga hoki te reo Māori ki tērā, tērā whare e tika ana koe, i a koe e kōrero ana he anga mataku ana i ētahi wā, ā, engari, He kāinga, ā, he hiakai nō te motu katoa ki tō tātou reo ātaahua, nō reira, me kōrerotia. Āe, tēnā koutou katoa ngā kōhanga reo, ka mutu, koutou e toutou ana i ngā kāpura kia whita mai ko te reo Māori, hakoa ko te wiki o te reo, te marama o Mahuru, te tau katoa ko koutou tonu e oti ana i ngā mahi e ora tonu ai te reo ki tō tātou āpōpō, nā reira e mihi ana ki a koutou, ka mutu, ki tō tātou āpōpō, ki ngā tamariki mokopuna i ngā kōhanga reo puta noa, ko koutou te āpōpō ka mutu, ko koutou ngā kaiārahi ka whakatutuki i ngā wawata o tātou mātua tūpuna, nā reira, tēnā koutou katoa. Koia kei a kōrua, e mihi ana ki a kōrua, ka pai, he wai! Aija!

Pai noa iho tō kōrua mirimiri, moe ai, ka pai nā ata, ka pai hoki nā pō. Nei rā mātou e, e mihi, nui ana, mihi nui atu ana ki a kōrua. Haere te mahi, te mahi nui, takahia te ara tawhiti, whāia te pae tawhiti whakamaua ki a Tina, ki a kōrua, ki a Tina Haumi e hui e tāiki e. Tāiki e, tāiki e. E te iwi, te ātaahua o ā tātou nei manu pīrere kua puta mai i tō tātou nei kaupapa Te Kōhanga Reo kua puawai, me kī kua puawai. Nō reira ka haere tonu tātou, ka takahi tonu tātou i tērā ara, otirā ka whai tonu tātou i ērā whakaaro. Kua kite tātou i tēnei wiki o te reo Māori, te maha o ngā waiata kua puta, ngā waiata Māori hou, arā ko Lord ā, ko Rob Ruha tērā, otirā kua iti tau i a, i a, i a, koi, ko Wicked Willie, ko Wicked Willie, kei a ia anō tētahi waiata me Stan Walker, ā, he nui nā waiata e puta ana i tēnei wā ki te whakatairana i tō tātou nei reo. Nō reira, kua whai wāhi atu tātou ki tētahi manu tīoriori, a tētahi korokoro o Tūī, a me tētahi rina raupa i waimarie ai te noho tahi ki a ia ki te takahi i te motu ki te whakapaipai ai wā tātou nei kōhana reo. Nō reira, e te iwi mihi mai ki tēnei wā tātou nei rangatira, a ki a Nathaniel Howe, e te rangatira tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koutou.
Ka hapa ai tēnā whakamohi atu ki te iwi, ā, ko wai koe, nō hea hoki koe? Ā, tēnā koutou e te iwi, ā, ko wai tōku ingoa, ko Nathaniel Howe ahau, ā, ki te tā o tōku māmā, he, oh, tōku pāpā, he uri nō Ngā, Ngāpuhi, ā, nō Ngāti Wai, nō Te Whānau Apanui, nō Ngai Tahu anō hoki, ā, ki te taha o tōku māmā, he uri tēnei nō Ngāti Porou. Ā, e, e mihi ana ki a koutou kei te uru o Tāmaki Makaurau au e noho ana i tēnei wā. Ā, e mihi ana, mihi ana. Mauri ō. Ka pai. Tēnā rawa atu koe, Nathaniel. Ā, e pēhena tō whānau, tō whānau kei te noho Pēhea kei tō ko tātou tēnei kei te uru o Tāmaki Makaurau e noho raka ana, engari e pēhea ana tō whānau, e pēhea tō noho um, raka ai ēnei wiki tata nei? He tino pai, tino pai, um, he waimarie nō mātou, um, he mahi tonu tā mātou te whai, uh, ka, ka mutu, uh, he wā pai tēnei ki te noho tahi ki te tao tōku uh, whānau iti nei, nā reira te kaumarama taku, taku tama tuatahi, taku mātā, tōku mātāmua, um, ko Hawaiki tēnā, uh, yeah, he tino, tino pai tēnei wā ki te āta aro ki ngā mahi whānau, te aro ki te taha hauora, te kaha whai i ngā āhuatanga o te, yeah, o te hauora o te hinengaro, te wairua me ērā mea nā reira, yeah, he rawe. Ka pai, kei te hiahia au kia āhua uh, māwhiti tāua ki roto i te reo Pākehā uh, mō ētahi o te huna kāre pea mōhio ki te, te reo Māori nā wā ka tau waimari e tāua uh, ia, ia Rukuwai Raoko uh, Whatitiri uh, mō ā rātou mahi uh, Torana Pū Kairīpoata. Engari, tēnā homai he updates, tēnā homai pea he updates, e pēhea ana a Maimo i tēnei wā, kei te pēhea koutou? He pai, he pai, ko āhua pōturi haere ngā mahi nā runga i te āhua o ēnei ngā rāhuitanga me ēnei mea o te āhua o te mate Karauna. Nā reira kua āhua whakapōture i ngā mahi. Um, hoi anō, um, yeah, nā reira kāore pē tātou i te tino uh, waihanga waiata me ērā mō, mō, mō mea i tēnei wā, i te mea kua noho wehe rua tātou. Ka mutu te nuinga o tātou i tēnei wā e whānau pēpi ana, e, e āhua aro ana ki ētahi kaupapa kē atu, nā reira, Um, he painga kei roto i tēnā, um, kāre e kore, um, ka hoki mai anō, whai muri e, e ēnei wā e noho rāhui ai tātou, uh, kia tino uh, rongo tātou o mātou i te, te āhua o tō, tō mātou nei kapa, tō mātou tira waiata. Um, hoi anō, te āhua o uh, ia Ia tangata ia kai wāta he pai. Ka āhua rua wiki ki muri, i hui tahi ai tātou me te pātai noa iho kei te pēhea tātou, kei te pēhea te wairua, ngā whānau me ērā momonare tino pai. Ka mutu kua whānau he pēpi hou kei waenganui i a mātou, kua whānau pēpi mai a Puawai, Nā reira, e mihi ana ki tērā mokopuna a tātou. Koira pea te kaupapa a Maumau i tēnei wā, he whānau pēpi.
Ka, nō koutou te reo, nō koutou te ao, nō koutou nā pēpi. oh, rawe, rawe te rono i tērā, ka rono koutou i tērā, a, a tērā āhua o te, te noho hei pāpā, tō, tō, tō tau tuatahi hei pāpā, uh, nō reira, e mihi ana ki te rā o nā pāpā uh, i, i, i, tērā, i tērā wiki. Uh, ai, i whakaaro mō mai mua mō koutou. He, nō reira, um, he aha wō, wō ake mahi e mōhio ana ko koe e, e tiaki ana i tērā kaupapa uh, ki te taho nā waita. Enare, he, he nui nā mahi kei a koe, nei, he mahi kāmera, he, he yeah, nui o oh, I tēnei wā tonu ko te nuinga o aku mahi he hautū i tēnei waka e kī ana ko Waiata Nation, nā reira i roto i ngā marama e rua kua tahuri kua whakarewahia e mātou i ētahi waiata e ono, e rua e toe ana, he waiata reo Māori, ka mutu i tēnei tau nei katoa o ngā kaiwaiata i kōwhiria nō atu i a Maimoa, nā reira i kimikimi haere mātou mō ētahi kauāta e āhua mōhio ana ki te reo Māori, hoi anō he kaingākau ki te reo Māori, ki te ao Māori anō hoki, nā reira i whiria kia haere mai ētahi kaiwāata hou ki raro i te taumarumarutanga o tō tātou kaupapa, ā, me te mea hoki, ā, he, he rawe, he rawe te kōkiri whakamua i tērā kaupapa, ā, te kōkiri whakamua i te, i ngā āhuatanga o te wāata reo Māori. Nā reira, ahakoa kāore e haere tonu ana ngā mahi a Maimoe i tēnei wā, ā, mō te wā poto nei, ā, kua, E haere tonu ana ahau ki runga i te kaupapa o te waiata reo Māori. Māo ko Pere, māo ko Pere i noho tahi ki te kōkiri whakamua i tērā kaupapa. Yeah, so atu i tērā he arahi, he waihanga i ētahi ētahi kaupapa pouaka whakaata hou, um, kia tukuna ki ngā, ki ngā, ki ngā rauna e haere ake nei, uh, mo te māngai pāho, um, yeah, koira tāku i nāinei, ko te nuinga o aku mahi, uh, he mahi ka, uh, kai hautū ringatohu, um, engari, um, ai, koe, koe, koe rapea ngā mahi tēnei wā. He pai i te mea e kite ana tātou i tēnei wā, uh, e hiahia ana te, te tāhuhu o te mātaurana i ngā rauemi, ā, i ngā rawa a, a, a reo Māori, ā, nō reira he pai, he pai kei reira koe ki te, ki te, ki te āwhina, ā, kia, kia puta pai ai mā tātou nei ā, kaupapa. Nō reira, ki mai koe mō te āhua o, o, o Maimoa, ai, he, he wāhi, he, he wāhi whakaruruhau, ā, mō te hunga rangatahi e hiahia ana, ā, uh, i tētahi uh, taumata pea, tētahi wāhi hei tū. E, e, i, wa ki te tātai nā, nā mahi a, a Rob Ruha Kahahao, mm. e a wow. he, he, he rawe, he nui nā kaupapa enari e tahi wā kāre ki au nei kāre pea e rahi waimari nā mea te tai rāwhiti. A hoi no, he, he nui nā tamariki kei nā wāhi katoa nei kāre pea e, e tino kitea He. Nō reira, he pēhea te tā rātou e toro, me wae atu ki a koe, māku e tuku atu tō nama ki a rātou. Ko te pānga kē, like, āhua rua tau ki muri i āta wānanga mātou o Maimoa, me te, te āta whakaaro kei hea te, te anga whakamua o te ao uh, puoro Māori, o te ao waiata Māori, ka, me te ao kapahaka, ko, kare, i ētahi wā he, e, he ōrite ngā mea e rua, I āta wānanga mātou kātahi ka puta te whakaaro, kāore kore ākuanei ka tū ko tētahi tira waiata anō, ko rātou kei mua i te aroaro e kōkiri whakamua ana i te kaupapa, i tēnei kaupapa o tātou. Nā reira, ki te kite i te hunga pēnei i a Ka Hao, e ārahi nei ngā āhuatanga o te tairāwhititanga o te, ngā mahi waiata, tira waiata anō hoki, he, he rawe, he rawe te, te kite i tēnā. E, e tika ana koe, ā, ka reu e tino kite i tērā āhuatanga e, e puawai ana ki ngā, ki ngā rohe katoa o Aotearoa nei, Um, tērā pea he whāinga mā tātou, uh, tērā pea koira te anga whakamua mō te ao waiata me te ao kapahaka, because kāre tātou i te kite e, e āhua rangirua ana tātou mō te āhua o te kapahaka uh, ki ngā tau e heke mai nei, nā reira koira pea tētahi rautaki mā tātou um, kia, kia ora tonu ai tō tātou reo Māori, he whakatū i ngā tira waiata, kia whai ēnei āhuatanga i kua, whai ēnei āhuatanga o tātou te uh, hanga waiata, te whakapāho i ērā waiata ki te motu, ki te waihanga kiriata waiata, he pai, painga kei roto i ērā mahi. Mai te whakaaro noa e pērā i a, i a Macy Rika mai te wā e noho raka nei tātou, pai tonu kia tuhia mai ētahi waiata i te mea kāre yeah. tātou ki te taki wāhi. kei te, kei te toratai ki taku waku kōtiro kia pērā, tēnā tuhia mai he, he waiata lockdown, hoi anō, Tērā, tērā moemoeā, tērā. Yeah. Um, kua kite tātou i, i ai, kua puta katoa nā momo uh, waiata uh, a te huna rononui, a kene pea he, he, he, he, i kōrero au ki a Papa Timoti i nahi, ina nahi, uh, waimari ai te kōrero ki a, um, i ahua paku kōrero ia mō nā, nā kōrero mō Lord, e whakamaori nei i ētahi o ana waiata me ētahi kāre pea e tino whakaae, kāre pea i tino rata kia tukuna mā tērā, kāre i mōhio he aha te tino pūtake, kei te whakaaro tonu au, engari he aha ō whakaaro ki wērā kōrero mō Lord kāre pea i te tika aha rānei? Kāre au i tino kite i ētahi kōrero whakahē Mōku ake, kāre au i kite i aua kōrero, i rongo, rongo kōrero, engari kāre au i tino kite. Engari, ki te, ki te kōrero au mō ngā kupu whakahē i tērā āhuatanga, kāre au e whakaae ki tērā, mēnā tā, ko, ko mātou, ko tātou tērā kua āta, waihanga kaupapa ki te whakapāho atu, ki te whakatairanga i tō tātou reo, ki, kaua noa iho ki te, ki te iwi Māori, engari ki te ao. Nā reira, koirā te ao e kī nei, oh, kei te hiahia mātou te, te tautoko i tērā kaupapa. So, mēnā e tautoko ana ai rātou i tērā, i tērā, tēnei kaupapa a tātou, me, me, me whakaae tātou ki tērā. Ka mutu, ki taku mōhio, um, he matanga reo i arahi i a ia, na reira, te nuinga o nga, te, te nuinga o te hunga whakahē i a Lore, hara i te mātanga reo, na reira, you know, taiho ake, taiho ake, kia taiho te wā ka, ka eke koe ki tērā taumata, uh, ki te whaka, yeah, ki te whakahē i, i, i aua mātanga reo, i, i ngā mahi o aua mātanga, na reira, yeah, ki au nei, um, me, me, me ahua, ngā kai māhaki ētahi, kāre au e tino kite i tērā i ngā, i te pae, um, pae pāpāho papori i ētahi wā he āhua whakahīhī te hunga. Ko au tērā i ētahi wā ko whakahīhī ki runga i te social media, uh, engari um, e, i ēnei wā e āhua kite ana i tērā āhuatanga, uh, ehara tērā i te āhuatanga Māori ki au nei.
Kua kite koe i tā te waiata tā Willie. Oh, ia.
Yeah. Awa rere kei tērā waiata ne. Tino.
Tino. Tino.
Um, He hāta kiri. Ha? He hāta kiri i āhua whakaro, o, oh, āhua kei waho tērā i te kēti, engari kei te pai. Ai, tino. Uh, ka, ka whakaro atu kia, alien weaponry, wērā tūmomo momo waiata ka whakarongo atu ai, kia Lord, kia Six Sixty, kua puta mai anō te waiata a Stan Walker whakamāori nei, e, e mahi ana koe i tētahi waiata? Ā, mō te aha?
Ah, au- e aua, mo te mahi noa. Oh, E tito so- rātou ana hou. Oh, oh, te nuinga o aku mahi he, he, he tautoko i ngā mahi kei, wa, kei raro i a Waiata Nation, i, ngā, au- i, i aua waiata e waru. Nā reira, ki te kī atu au kei te mahi au i ētahi waiata, ka kī au, ai, e waru, engari, um, mōku ake, uh, kāo, kāore pea. Oh, kei te, kei te wāhanga mātou i tētahi kōpae ko pae hou, ko ahua 50 pae hēneti ko, ko oti, engari kaore anō kia tino um, whai wāhi ki te haere atu ki te taiwhanga whakaoti ai. Ai.
E hia te roa, e, ētahi waiata ka, ka taka mai taua miniti tonu, ētahi waiata e, ko te, ahua, Ye, ki te taha i a Maumau, ko te nuinga ka taka mai te rangi, ka ahua noho ki te wānanga kātahi ka ka tino puawai. Ā, mōku ake kua ahua aro au ki ngā mahi whakahaere i ngā tau ki muri, nā reira kāore au e tino ngana ki te ki te tuku i ōku ake waiata i, i ngā tau ki muri, engari tērā pea he whāinga mō āpōpō. Ā, ah, he, he, he, he, pai, he pai te rono kei te pukumahi koi, otirā kei reira tonu koi um, i roto i ngā mahi uh, puoro. Yeah. Uh, kua, e, kāre noa pea kia, kia puta mai, uh, ko tō, ai, tika tāu ko tō tamaiti, ā, te pito o te ao i tēnei wā kia āhua, ā, kia āhua pakeke haere ia, me taku kī atu ki a koe i waimaria i taku hoa, ā, i tōtō mai i a au, ā, ki te kōhana reo ki te āwhina i taku waku tamariki, i kite au i a rātou e tipu haere ana nō reira he mea nui, ā, kia kite koe i tērā āhua i te mea e kore taea muri te E kore a muri e hokia, nē, koina te kōrero, kore a muri i hokia. Ā, nō reira, ā, ia, kua ahoa, kua ahoa pau haere wēnei kōrero, engari, ā, kāre noa au kia tino kōrero ki a koe mai te wā i mutu i a tātou tērā o nā kaupapa ā, o Kōhana Reo DIY, ā, tērā kaupapa te whakapae tōku, ā, tōku whare kōhana, i pēhea ki ō whakaaro te mahi tahi hoki ki a Te Atakura, i pēhea ki ō whakaaro tērā, tērā kaupapa, ā, āe. Yeah, he, he mea whakaohooho uh, i ahau uh, tērā kaupapa. Kāre au i tino mārama ki ngā uauatanga o, te, o, o ētahi o ngā kohanga reo, a puta noa i te motu, me, me te nui o ngā mahi um, ki, you know, ki ngā, ki ngā rohe, ki ngā iwi puta noa i Aotearoa nei. Um, ki te kite i te, i te āhuatanga o ētahi o ngā kohanga reo, te, ngā whare, he, he mea tino, uh, tino, he, he tino āwangawanga tērā ki au, ki te kite i aua i aua whare, right. pē, pērā ana te, te āhua e pīrau ana ngā whare, makariri ana, uh, ko ngā tamariki tērā ia rā, ia rā, ka noho ki raro i te, ki roto i ngā whare pērā. Kāre au mo te whakahē i te hunga whakahaere i aua kaupapa, he whakahē ki te āhuatanga o te tautoko a te kāwanatanga i te kaupapa o te kōhanga reo. me te, me te, me te ako hoki mai i a koe i ngā āhuatanga o te, uh, āhuatanga tōrangapū o, o, o te whakahaere i te, um, te kaupapa o te kōhanga reo. Um, yeah, he, he, he, he tino, mai, te, mai taua wā, he tino kaupapa tērā kei roto i tōku ngākau, um, kia āta wānanga he aha pea um, ētahi rautaki kia, uh, kia tino, kia kaua tātou e kite i ngā, i ngā kōhanga reo e noho pērā ana. Um, yeah, he, he, he, he rawe, me te, me te, te noho ki te wānanga, ki te tao tōku hoa, a Te Atakura, um, tino, tino rangatira o na whakaaro. Um, ahakoa he rangatahi tonu, he, he rangatira katoa ngā whakaaro i, ko au tērā, i a rā, i a rā, e ako ana, e ako ana mai i ai, mai i a koe, uh, mai ngā, ngā, ngā, Tini, tini tāngata i tautoko i tērā kaupapa. Um, and he painga kei roto i tērā, i te tuku, po, tuku pūtea, tuku moni, uh, ki te, ki te whaka, whakaora anō i, i aua, i aua um, kohanga reo. Ko taku, ko taku, um, ko taku tino hiahia hei tōna wā kia, haere, kia hoki anō ki aua kohanga reo ki te kite i ngā mokopuna me te ahua o te puawaitanga a, a, a, te, a aua hāpori me ki.
Āe, i hoki atu au ki tērā, tērā o nā kōhana reo whakamutunga a ki roto oh. Shannon. I hoki au, oh, tērā taniwha nui, tērā mm. whare nui e hoa, oh, enari kei te ki. Yeah. Uh, te, te aha nei, te, te toru toru i te tekau aha rānei, tekau nā mokopuna, I tino kī ana tērā whare ināianei i ngā mokopuna ā roto mai o o Rangitāne nō reira ā e āe e mihi ana hoki engari ko ngā mihi ki a kōrua ko ā Te Ātakura i i ngāwari ai ā te te tuku atu o ngā whānau i o rātou nei kōrero ehara te te kōhanga reo i te iwa i te iwi whakaputa i a rātou he noho whakamuri mai he noho keke Uh, kāre rātou tino kaha ki te kōrero, engari nā, kou, nā kōrua ko te ātakuru i nāwari ai, um, o tira ana kaoma rā, rātou katoa i, i, i taitoko i tēnei kaipapa. Nō reira, he hoki nā mahara e hoa, he hoki nā mahara, a, me nā mahi, a, e mahi nei koe, ai, ka whā tekau tau te kōhana reo a tērā, tērā tau. Woo! Ā, nō reira, ka atene pea, ka toro atu ki, ki a koe, hei ara, haramai i te āwhina mai i a, i a, i a, i a mātou, i a tātou. Ā, otirā, Thank you. te toro atu anō kia maimoa, ā, kia haramai anō te, ki te whakanahau ā, i tō tātou nei, ā, i tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ā, e me tēnei, e mihi ana ki a koe mō tēnei, ā, taina mai ohorere i runga i te karanga tēnei ai ki a koe, enari e, e tera na, e mihi ana ki a koe, he, a, māu pē ngā kōrero whakamutunga, he waiata nō tāu. A, e, e, ka, ka purea ki au a, te tino waiata ki au o ngā waiata kua, kua puta i ngā marama e, e rua pea. Ā, ko, ko te ingoa o te waiata nei, kāre, oh, taihoa ake nei, taihoa. Um, screen share kei kona, he screen share kei te... Oh, okay, yep, yep. Okay, ka tae, kāre, tino mōhio ki te whakahaere i tēnei screen share. Ah, okay. He plus. Okay. Oh, oh, oh. something. Uh, kare e mōhio. Hei te pae te iwi, koe ni te ahoa o te Māori, he haututu, he haututu i te hanarau. So, ah, atu, i ngā, atu i ngā, ngā, me ki ngā waiata e tino mōhio nei tātou pēnei uh, tau te mārire, Take It Easy nō Stan Walker, uh, Pepeha 660, um, te mea 35 nō Kāhao. Koinei tētahi a uh, waiata anō ki au, tino, tino rawe ki au. Ka preihia? Okay.

Ka papa e hoa, me mutu ki a tāua ki nei. Kua hia hei, kua hia hei te kite i tērā, ko, ko wai, wai anō tērā, ko Miroki. Uh, ko Rehu Rehu no Muroki, nā reira, um, kei raro rātou i te, um, te kamupene uh, puoro a Benny, nā reira. Um, ko te ingoa Pākehā o tērā waiata ko Wavy, Engari ko te ingoa Māori ko Rehurehu. Ka pai, ka pai. A he mea pai wērā waiata, he āhua rerekē, he waiata rangatahi, nō reira, he waiata nahau mō nā hui nahau o te pō. Āma, āma. Ai, nō reira. me waiho pēa i kora i te mea, me noho raka tonu tātou, kaua tātou whakahuihui a tātou. A hoi anō e Nathaniel, e kore e ārikarika nā mihi a, ki a koe tēnei te, te mihi a te kaupapa o te kōhanare mō nā mahi i oti a koe. A inā tau ki mua, a tae noa mai ki tēnei wā e tautoko tonu nei koe a, i tō tātou nei kaupapa. Nō reira, he mihi aroha ki a koe, a ki tō tama, a ki tō whānau, nō reira, tēnā rawa atu koe. E hoa. Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koutou. Ka pai. Nō reira e te iwi e waimarie katoa tātou wā tātou kaikōrero i te rā nei, ā, ko tēnei mātou, e nana tonu ana kia haere tonu tēnei kaupapa kāinga kōhana reo ki roto i o koutou nei whare e rongo ai koutou e te reo e pāoro ana. Nō reira, kia kaha tātou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa, ehara i te mea mō te kotahi wiki anake engari, ā, mō, i ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa. Nō reira tēnei mātou o Kāina Kōhana Reo e mihi ana ki a koutou, otirā ki taku kaihana, ki taku whanauna kei Ahitereiria, ki, ki te Kaz, ki a Lisa Mika, tēnā koe e, e hoa, tōna wā pea te praere, ka pai tō peka mai ki runa i te hōtaka, māku i tuku atu i te hono ki a koe. Nō reira, mēnā e koutou mā, i te whānau, hihi ana ki te kōura mai ki a mātou, tuku kōura mai, whakaara mai, ā, whakapā mai ki runga i te puka mata, ka wātea au, ka whakapā atu au ki a, ki a koe, ka whakarite i tētahi rā hei kōrero tahi tātou. Nō reira, koinei mātou a Kāina Kōhana Reo, e mihi atu nei ki a koutou, mai tōku kāina ki tō kāina, mai tōku whare ki tō whare, e mihi ana,